E konflikto di e siglonan, kapítulo trinta i dos, E trampanan di Sátanas, parti dos. Dor di e gritu pa liberalismo, e hendenan ta wòrdu siegá pa e trikinan di nan atversario. Miéntras ku tur momentu e ta trahando firmemente pa e kumplimentu di su propósito, Segun ke ta logra di reemplansa e Beibel dor di spekulashonnan humano, e lei di Dios ta wordu pone un banda, i iglesianan ta kai bou di e sklabitut di piká, miéntras ku nan ta claim di ta liber. Pa hopi, e investigashonnan sientífiko a bira un maldishon. Dios a pèrmití pa un koriente di lus wòrdu damá riba e mundu den e diskubrimentunan riba e tereno di siensia i arti. Pero asta e mentenan di mas sabí, si nan no wòrdu guiá dor di e Palabra di Dios den nan investigashon, lo dual den nan atentonan pa investigá e relashonnan entre esensia i revelashon. Sabiduria humano, tantu den loke ta referí na e kosnan material komo e kosnan spiritual, ta parsial, limitá i imperfekto. Pa e motibu ei, hopi no ta kapas pa harmonisá nan ideanan sientífiko ku e deklarashonnan di e Skritura. Hopi ta aseptá e teorianan i spekulashonnan komo echonan sientífiko. i nan ta pensa ku e Palabra di Dios mester wòrdu di tèst dor di siñansanan di esensia ku falsamente ta wòrdu yamá asina. Un Timoteo seis versíkulo binti, E Kreadó di su trabou ta surpasá nan komprondementu, i pa e motibu ku nan no por splika esakinan dor di e leinan natural, e historia bíbliko ta wòrdu konsiderá dor di nan komo algu inkonfiabel. Esnan ku ta duda e kredebilidat di e registronan di e Tèstamènt Bieu i di e Tèstamènt Nobo, hopi bia ta tuma un paso mas i ta kuminsá duda e eksistensia di Dios i ta atribuí e poder infinito na naturalesa. Dor ku nan a lòs nan mes for di nan anker, nan ta wòrdu lagá pa bai dal kontra di e rokanan di inkredulidat. Asina ta e manera kon hopi ta apartá for di e fe i ta wòrdu sedusí dor di Diabel. Hende a trata di ta mas sabí ku nan Kreador. Filosofia humano a trata di investigá i splika misterionan ku nunka lo bai wòrdu revelá atraves di e kurso di e siglonan di eternidat. Si hende lo a djis investigá i komprondé so e lokual ku Dios a hasi konosí tokante di su mes i di su propósitonan, nan lo a optené un tal konosementu di gloria, maestat i poder di Yehova ku lo a laga nan realisá nan kondishon insignifikante i ku a laga nan ta satisfecho ku e lokual ku a wòrdu revelá pa nan i nan yunan. E ta un di e obranan maestral di Satanas su engañonan, pa tene e mentenan di e hendenan okupá ku e investigamentu i spekulashon en kuantu di kosnan ku Dios no a hasi konosí i loke ke no tin ningun intenshon tampoko pa hasi konosí na nos. te pa nos por komprondé e kosnan aki. E ta di e manera aki kon Lúsifer a pèrdè su lugá den shelu. El a bira malkontentu pasobra tur e sekretonan di Dios su propósitonan no a wòrdu konfiá na dje, i el a despresiá kompletamente e lokual ku sí a wòrdu revelá na dje, en kuanto di su propio trabou den e posishon elevá ku a wòrdu aseñá na dje. Tur dispierta e mesun insatisfakshon den e angelnan ku tabata bou di su mandato, el a kousa nan kaida. Aworakí e ta trata di yena e mente di e ser humano ku e mesun spiritu, pa guia nan tambe pa despresiá e mandamentunan direkto di Dios. Esnan ku no ta dispuesto pa aseptá e bèrdatnan kla i skèrpi di e Beibel, Kontinuamente ta buskando fabulonan plasentero ku lo silensiá e konsenshi. Si e doktrina ku ta wòrdu presentá ta e mas ménos spiritual, sin apnegashon propio, i e mas ménos humiante, e mas grandi lo ta e fabor ku kual esakinan lo wòrdu risibí. E personanan aki ta degradá e podernan intelektual pa sirbi nan deseonan karnal. Konsiderando nan mes demasiado sabí den nan propio arogansia pa investigá e Skrituranan ku un repentimentu sinsero di alma i ku orashon ferviente pa e guiansa divino, ta e motibu dikon nan no tin un eskudo kontra di engaño. Satanas ta para kla pa suplí e deseonan di e kurason, i e ta pone su engañonan na e lugá di e bèrdat. E tabata dje manera aki kon e papado a optené su poder riba e mentenan di e hendenan. I dor di e rechaso di e bèrdat, dor ku esaki ta eksigí e kargamentu di un krus, e protestantenan ta siguiendo riba e mesun kaminda. Tur hende ku ta neglishá e palabra di Dios pa pèrkurá komodidat i kumbinensia pa nan no ta den desakuerdo ku e mundu, lo wòrdu lagá pa risibí heregianan abominabel ku nan lo konsiderá komo bèrdatnan religioso. Tur forma di eror ku por wòrdu imaginá lo wòrdu aseptá tur di esnan ku deliberadamente ta rechasá e bèrdat. Esun ku ta aboresé esun engaño gustosamente lo risibí un otro. E apòstel Pablo, papiando di un grupo ku no ta aseptá e amor pa e bèrdat pa nan por wòrdu salbá, ta deklará lo siguiente, Pa e motibu aki, Dios lo manda riba nan un influensia di eror pa nan kere mentira, pa nan tur wòrdu kondená, kendenan no a kere e bèrdat, pero ku tabata tin plaser den inhustisia. Dos Tesalounisensenan dos, versíkulo dies te diesdos. Ku un atvertensia asina ei dilanti di nos bista, e ta eksigí nos, Pa nos paga bon tinu i tene kidau di ki sorto di doktrinanan nos ta risibí. E siñansanan engañoso i e milagernan engañoso di spiritismo ta pertenesé na e medionan di mas eksitoso ku e Gran Gañadó ta usa. Disfrasá komo un angel di lus, e ta span su redanan kaminda esaki ménos ta wòrdu sperá. Si hende lo djis studia e Buki di Dios ku orashon ferviente pa nan por komprondé esaki, nan lo no wòrdu lagá den skuridat pa risibí dòktrinanan falsu. Pero segun ku nan ta rechasá e bèrdat, nan ta bira un proi di e engaño. Un otro eror peligroso ta e doktrina ku ta nega e deidat di Kristu, ku ta claim ku Kristu no tabata eksistí promé ku su binida na e mundu aki. E teoria aki ta wòrdu aseptá ku gran fabor dor di un gran grupo ku ta profesá di kere e Beibel. Pero e doktrina aki ta kontradesí direktamente e deklarashonnan di mas kla di nos Salbador en kuantu su relashon ku e Tata, su karakter divino i su preeksistensia. Hende por defendé e doktrina aki solamente si e abusu i trosementu di mas inhustu wòrdu hasí na e Skrituranan. E no ta solamente rebahá e hende su konseptonan di e obra di redenshon, pero e ta debilitá tambe e fe den e Beibel komo un revelashon ku ta bini for di Dios. Miéntras ku esaki ta hasi e teoria akí mas peligroso, e ta hasiel e tambe muchu mas difísil pa refutá. Si hende rechasá e testimonio di e Skriturnan inspirá enkuanto e deidat di Kristu, e ta inútil pa argumentá e punto akí ku nan. Pasobra ningun argumentu, no importá kon konvinsente ku esaki lo por ta, e lo no konvensé nan. Un hende ku no ta spiritual no ta aseptá e kosnan di e Spiritu di Dios. pasobra nan ta locura p'e y e no por comprende nan tampoco. Pasobra ta spiritualmente nan ta wòrdu decerní. Un Corintionan dos versículo diescuatro. Niun hende cu ta sostené e eror aki por tin un berdadero concepto di e carácter of mision di Cristo of di e gran plan di Dios pa e redencion di e ser humano. Tin un otro eror, sutil y malicioso mas. cu rapidamente ta ganando tereno. Esta e creencia cu Satanas no ta existi como un ser personal. Cu e nomber ta worde usa den Scritura solamente pa representa e pensamentonan y deseonan malbado di e ser humano. E siñansa cu a resona asina ampliamente for di e culpitonan popular. ku ta deklará ku e segundo binida di Kristu ta su binida na kada persona na e momentu ku nan muri ta un medio pa desviá e mentenan di e hendenan for di Kristu su binida personal den e nubianan di shelu. Pa añosnan kaba, Satanas ta bisando, Mira, ate den e kambernan mas paden, e hopi almanan a bai pèrdí dor ku nan a aseptá e engaño aki. Mateo binticuater versiculo bintitres te bintiseis. I atrobe e sabiduria mundano ta siña cu oracion no ta esencial. Hombernan di ciencia ta claim cu no por tin ningun contesta real riba oracion. Cu esaki lo ta un violacion di ley, un milager, i cu milagernan no ta existi. Nan ta bisa ku e universo ta wòrdu goberná dor di leinan fihu i ku Dios mes no ta hasi nada kontrario di e leinan aki. Di e manera ei, nan ta representá Dios komo si fuera ke ta mará dor di su propio leinan, komo si fuera ku e funshonamentu di Dios su leinan por pone un fin na e libertat divino. Tal siñansa asina ei ta oponé e testimonionan di e Skrituranan? Akaso ku Kristu i su disipelnan no a hasi milagro? E mesun Salbador kompasivo ta biba awe, i e ta dispuesto pa skucha na e orashon di fe. Mesunkos manera kon el a hasi esaki ora ke tabata kana visibelmente entre di e hendenan. E lokual ku ta natural ta koperá ku e loke ku ta sobrenatural. E ta parti di Dios su plan pa duna nos komo kontesta na e orashon di fe, e lokual ke lo no a duna nos si nos lo no a pon trese esaki di tal manera.